Voilà, Dir Dammen an Dir Hären, e schéine gudden Owend. Ech si frou, Iech kënnen unzekënnegen, dass no méi wéi 8 Stonnen, Diskussiounen zesumme mat den Sozialpartner mer et fäerdeg bruecht hunn en Accord ze fannen. Déi Tripartite wor ugekënnegt ginn, well ech jo och zesumme mat de Regierungskollegen Engagement geholl haten, datt wann de Statec eis géif matdeelen, datt bei enger Hoss, en Hoss, eng Choc inflationniste, mer géifen nees zesummekommen, oder wann eng drëtt Indextranche och Enn des Joers géif verfalen, datt mer och géifen zesummekommen. Déi Konditiounen woren erfëllt an dowéinst ass och dës Reunioun organiséiert ginn. Mir haten zwou Bipartitten op Demande vun de Sozialpartner, vun där enger, vun där anerer Säit. Ech muss Iech awer och soen, datt bei de Conclusioune vun de Bipartitte komm ass, datt et besser ass, datt mer an d'Tripartitten zesummen diskutéieren, well d'Experienze vun de Bipartitten hunn awer och eng Vertrauensbasis erschüttert, déi net onbedéngt gutt ass, wann ee wëllt zesummen och en Accord fannen. Dofir sinn ech och ganz frou, datt mer et fäerdegbruecht hunn, déi Tripartite och esou ze organiséieren. Ech weess, datt Dir Iech direkt d'Fro stellt, Wat wor da lo alles um Ordre du jour, nieft deenen zwee Punkten, déi jo waren? Ech hunn och de Sozialpartner de Moien erkläert, datt fir d'éischt déi zwee Punkte sollte gekläert ginn, dat heescht eng Kéier déi Kompensatioun vun där Indextranche an dann op där aner Säit déi Verlängerung oder net oder de Phasing out vun de Mesuren, déi an den Energiepräiser Ech stattfonnt hunn. Constat, éier ech elo dann op deen drëtte Punkt aginn, ass, dass déi lescht Tripartite, wou mer och Mesurë geholl hu fir d'Energie, mat sech bruecht huet, dass mer am Moment déi niddregst Inflatioun an Europa hunn. Mir hu mat 5,8 Prozent déi niddregst Inflatioun um europäeschem Niveau. An ech menge mir sollen eis alleguerten driwwer freeën. Et soll ee wëssen, dass Inflatioune bis iwwer 20 Prozent a verschidden europäesche Länner och sinn. De Moien hu mer och matgedeelt kritt, an ech mengen et woren d'Gewerkschaften, déi eis den Tableau ginn hunn, datt wa keng nei Mesurë geholl géife ginn d'nächst Joer, do wou Lëtzebuerg de Champion war am Fong vun där niddregster Inflatioun, dat heescht wann een d'Inflatiounscourbe gekuckt huet, wou mer ganz déi lescht waren, elo am Peloton de tête gewiescht wäre vun deenen, déi am héchsten Inflatioun och gehat hätten. Just als kleng Prémisse wollt ech dat dote soen. Dunn ass jo och d'Diskussioun opkomm, ob ee soll iwwer eng Adaptatioun vun der Progressioun, also am Barème, eng Upassung vum Barème och diskutéieren. Mir sinn, an ech hunn dat och de Sozialpartner de Moie matgedeelt, dass et an onsen Aen am Moment, wann een de Sozialpartner nolauschtert, eng grouss Interrogatioun bei ville Leit ass, Wat kënne mer eis nach leeschten a wéi kënne mer am Fong och, an dat kënnt vu Patronssäit, och bei verschiddener och kucken, datt d'Leit méi Suen am Portefeuille hu, wann ech mer dat erlabe kann esou ze resüméieren, fir datt och d'Kafkraaft bleift bei deem engen oder och bei deem aneren. Mir hunn e Constat gemaach, Dir kënnt lech jo virstellen, ech sinn net de Spriecher weder vun de Gewerkschaften nach vum Patronat, dass d'Analys vun all deenen Zuelen net onbedéngt ëmmer déi selwecht Conclusioune mat sech bréngt vun der enger oder vun der anerer Säit, mee d'Conclusioun wor op jidde Fall, dass och hautdesdaags eng Adaptatioun vum Barème, och nach mat anere Mesuren, well zum Beispill de Logement kann een net soen, dass mer awer och net am Logement awer e Problem hunn an datt mer do sollen zesumme Léisunge fannen, sollen och op Ordre du jour huelen. Dofir hunn ech dunn decidéiert, nieft deenen zwee Punkten, déi um Ordre du jour stung, och méi breet opzemaachen, fir ze kucken, wéi mer konkret an enger Situatioun, an dat ass d'Roll vun enger Regierung, wou eng Situatioun ass, an ech hunn Iech de Logement gezielt, ech hunn Iech awer och de Kafen, also de Pouvoir d'achat vun de Leit och erwähnt, wou et awer och wichtig ass, dass mer kënnen drops reagéieren. Dowéinst hu mer ugefaang, awer wann ech chronologesch aginn, mat deem éischte Punkt, dat wor déi Kompensatioun vun där Indextranche, déi jo selon dem Statec giff am Oktober an engem Scénario central och falen. Do wäerte mer iwwert d'Mutualitéit och fueren. Den Här Haagen huet do och dee Modell ausgeschafft an do ass och Approbatioun vu Patronssäit. Déi wäerten ech och elo nach gesinn, fir dat eeben och nach ganz fest ze maachen. Dat ass e Montant vun ongeféier 120 Milliounen, mee dee wor schonn am Accord och virgesinn. Et ass elo net, datt dat nei ass. Dat doten ass am Fong d'Applikatioun vun deem Accord, dee mer och d'leschte Kéier ënnerschriwwen hunn beim Phasing out vun den Elektreschen a vum Gasdeckel, also Präis. Mir hunn d'Analys gemaach, et ginn eng Rëtsch vu Modeller. Bei engem Phasing out kéint ee jo dann zum Beispill soen, datt mer ab Januar géifen 10 Prozent erofgoen, dann 20 Prozent erofgoen, dann 30 Prozent erofgoen. De Minister, den Energieminister, de Claude Turmes huet eis ganz genau erkläert, dass, wa mer den éischte Januar just déi 10 Prozent, wa mer deen Deckel jo dann net méi hunn, an da geet et erof, de Risk besteet, dass den Elektreschpräis sech verduebelt, fir jiddwereen, verduebelt. Dat ass eng Realitéit um Terrain, esou wéi d'Situatioun am Moment um Marché ass, dass, wann déi Mesure den éischte Januar net integral weidergeet, dass dann den éischte Januar D'Präisser vum Elektresch riskéieren ze verduebelen. Dee Risk wëll keen. Dee Risk wëll keen. A mir hunn och als Regierung, wa mer décidéiert hunn, no deene laange Gespréicher fir mat de Sozialpartner, dass mer dowéinst déi Mesuren am Fong, déi mer dëst Joer geholl hunn, d'nächst Joer verlängeren. fir d'ganzt Joer, wat mat sech bréngt, dass mer och eng Inflatioun géife kréien, selon de Scénario central vum Statec, vun 2,8, wann ech mech net ieren, déi dann och wier. An ouni esou Mesuren, aner, wierklech ganz aner Zuele hätten, déi och vill méi héich och sinn. Dat heescht, et ass eng Mesure, déi gräife géif, déi och de Leit direkt hëllefe géif. Ech hunn Iech d'Beispill geholl, Wa mer déi Mesure net huelen, ass de Risk, dass am Januar d'Elektreschrechnung vum Consommateur sech verduebelt. Realitéit. Mir mussen dorop reagéieren. Dofir ass deen Accord zesumme fonnt ginn, deen am Interêt ass vun enger niddreger Inflatioun, mee virun allem och am Interêt vum Contribuabel, deen dann den éischte Januar op eng Kéier esou mat esou Rechnunge konfrontéiert wär. Bei der, bei deem ganze Kader wëll ech awer och erënneren, dass Der jo wësst, dass mer verschidde Prämissen hunn. Déi éischt Prämiss ass, ech mengen d'Finanzministesch huet dat och an deene leschte Woche schonn ugekënnegt, dass de Sputt net onendlech ass, dass mer och eis en Zil gesat hunn am Koalitionsaccord, fir net iwwer 30 Prozent Schold och wëllen ze maachen. Dat ass eeben och, dat sinn déi Prämissen, déi och wichtig sinn, an dass och am Accord mat deem, wat Der déi lescht Wochen och gesot hutt, wou déi verschidde Pisten hei konnten och zeréckbehale ginn. D'Upassung vum Barème ass eng Realitéit, wou vill diskutéiert ginn ass a wou mer zur Konklusioun och komm sinn, zesumme mat den Sozialpartner, dass mer giffen eng Adaptatioun vun der Steuertabell ab dem éischte Januar 2024 och maachen. An déi, an do gëtt et nämlech en och en Gesetz, dat heescht, wann d'Gesetz am Fong vun zwee, Madame Thussing, 2000, 2006 ass den Text, mengen ech, dann wier, wann een déi giff applizéieren, wier zwee Komma fënnef mol och eng Indextranche gefall. Dat ass déi eenzeg Kompensatioun, déi am Fong legal, wann een den Text kuckt, deen am Moment net gëtt. deen am Moment net gëtt, mä awer op Drock vun de Gewerkschaften, déi och déi Adaptatioun och gefrot hunn an nodeems mer eis wierklech och consultéiert hunn, datt den Text, wann een dee géif applizéieren, och zwou Komma fënnef Indextranche dat wieren. Dowéinst, ech weess, datt aner Zuelen zitéiert gi sinn, mä hei ass den Text, deen dee leschten Text war, deen hei zu Lëtzebuerg och gegollt huet, deen hätt dann zwou Komma fënnef. Dat ass och d'Demande, déi komm ass vum vun de Gewerkschaften, fir déi dann och an an der Steiertabell och z'adaptéieren. Fir dëst Joer kënne mer net, dat wësst Der jo, mee dëst Joer ass och mat deem Sputt, dee mer hunn, op zweiemol eng Indextranche, wou d'Adaptatioun dann och stattfënnt, wou se ongeféier plus ou moins, gëtt gekuckt, an där Richtung och ass, wat awer eng Adaptatioun vum Steierbarème och mat sech bruecht huet. An dat wier dann och de Steierkredit, deen da fir 2023 géif deen dann och réckwierkend ab dem éischte Januar och schonn och schonn zielen. Wat fir eis och wichteg war an och wichteg war fir fir d'Gewerkschaften an awer och fir d'Patronat an engem gewëssenen Deel, ass, wa mer déi doten Accorde maachen, an ech hunn nach aner Punkten, wou ech drop wäert agoen, ass et awer wichteg, dass d'Leit wëssen, dass 2024 den Index nees normal fonctionnéiert. 2024 si keng Manipulatiounen, etc, etc. Den Index leeft nees normal. Et gëtt keng Manipulatioun vum Index gemaach. D'Clause de rendez-vous ass, an dat ass eebe well am Moment mat deene Mesuren, déi mer geholl hunn, eng Indextranche, jo, dat ass jo déi vun Oktober vun dësem Joer, déi jo op de Wat ass och am Accord elo drafonnt, dann ausbezuelt gëtt am Oktober, déi gëtt net manipuléiert, mee déi gëtt kompenséiert bis an de Januar, och vu Regierungssäit, dat heescht och nees iwwer d'Mutualitéit, mee da gëtt déi ausbezuelt och am Oktober wéi geplangt. An datt d'Patronat sech awer och engagéiert, datt déi nächst Indextranche 2024 net nees an d'Diskussioun kënnt. Mir mussen eis awer engagéieren, dat verstinn ech och vis-à-vis vum Patronat, dass wann awer d'Situatioun, well mir hunn och e Scénario Katastroph, et gëtt jo e Scénario bas, et gëtt e Scénario central, mir baséieren eis ëmmer op de Scénario central, an et gëtt och de Scénario haut, dee mer kengem wënschen, mee wou dann eng Situatioun ganz aner wier, dass da selbstverständlech eng nei Clause de rendez-vous muss och garantéiert ginn. Mir sinn der Iwwerzeegung, dass Kafkraaft stäerken am Interêt vun ons alleguerten ass. Net vun hei, net vun do, net vun do, mee vun ons alleguerten. Et ass am Intérêt vun ons alleguerte wann et dem Bierger och besser geet. Bei de Mesuren, déi nach komm sinn, wor, an ech hunn Iech virdru gesot, de Logement ee vun deene Punkten, déi awer net onwichtig sinn, an d'Madame Ministesch wäert méi am Detail drop agoen. Mee et huet dee Punkt vum bëllegen Akt, wou et och fir eis wichteg ass, dass eng Upassung gemaach gëtt, déi scho ganz laang net méi war. Mee d'Madame Minister wäert méi am Detail dorop agoen. Mir wäerten och bei den Zënsen, déi ee kann ofsetzen, agéieren. Do wäert ech och elo net méi am Detail goen. Madame Backes, da kënnt Dir dat och erklären. An och am Locatif social, Am Moment kënnt Der jo, hutt Der jo och eng Exonératioun vun 50 Prozent. Déi géife mer och eropsetzen. Firwat? Fir d'Leit ze encouragéieren, och beim Locatif social méi aktiv ze ginn. Mir sinn eis bewosst, dass de Locatif social gebraucht gëtt. An dowéinst, a wa mer den Attrait fir de Locatif social kënne méi grouss maachen, virun allem wat d'Leit sinn, déi och nach privat eng, et ass jo net vill grouss Promoteuren, déi dat maachen, mee awer, Privat Leit, déi dat doten och gäre maachen, mengen ech, dass dat doten och wichteg ass. A wa vläicht den een oder deen aneren awer och domadder den Incitatif fënnt, fir méi och als méi grousse Propriétaire et ze maachen, dann tant mieux. Nonobstant dat Ganzt si mer och der Meenung, dass bei der Photovoltaik, well mer jo déi Leit wëllten och encouragéieren, an Dir wësst, dass dat en, ech wëll net soen eng fil rouge, mee en fil vert oder fil bleu ass, mee mir hunn awer ëmmer an der Regierung dee Wonsch, dass och beim Bauen, Bei den Encouragement kënnt fir d'Leit, dass se och méi a klimafrëndlech Strukturen investéieren an dofir d'Photovoltaik um Daach. Hutt der am Moment, kënnt der 10 Kilowatt sinn och steierfräi. Dat wäert verdräifacht ginn op 30 Kilowatt. Dat heescht, dass och d'Leit méi incitéiert ginn, fir d'Saachen anzespeisen, well dorëms geet et jo och, an de Réseau, wat eis och alleguerten hëlleft. An deem Ganze solle mer och net vergiessen, dass mer gekuckt hunn, beim REVIS och den RPGH an och bei den Altersheemer, mir mussen évitéieren, dass bei den Altersheemer, dat hu mer jo schonn d'lescht Joer, also dëst Joer, fir dëst Joer décidéiert, dass och d'Präisser vun den Altersheemer net explodéieren. Dofir ass och déi selwecht Hëllef, déi dëst Joer virgesi war, och fir d'nächst Joer virgesinn. D'Prime énergie gëtt och weidergefouert bis Enn 2024. An och, dass e Crédit d'impôt CO2-Steier fir déi niddregst Akommes, do wäert den Här Bausch och da méi an den Detail och goen. An dann ass och nach eng Mesure, déi geweegt war, déi am Moment den europäesche Kader ass, dat ass bei den Energiehëllefen, wou mer och déiselwecht Dispositiounen wäerten huelen, déi um europäeschen Niveau och decidéiert gi sinn. Dir gesitt, et ass e mat deene Moyenen, déi mer hunn, mat deene Mesuren, déi mer hunn, eppes, wou mer wierklech gekuckt hunn och, dass d'Sozialpartneren, sech zesummefannen an ech wëll wierklech net d'Equatioun maachen, wat deen een oder wat deen anere kritt huet, well de But ass, dass mer onst Land, eis Wirtschaft an déi Leit, déi hei schaffen, weider stäerken. Et ass am Intérêt vun ons alleguerten, mee mir kënnen et net maachen, och andeem mer giffe soen, mir maachen et op Kredit fir déi nächst Generatiounen. Ech mengen, et gëtt ëmmer eng Contrainte budgétaire, déi do ass, a mir hunn et fäerdegbruecht, zesummen an engem Accord, an dofir wëll ech och de Sozialpartner Merci soen. Ech wëll net soen, dass dat dee schéinste Kaddo ass, deen ech bis elo kritt hunn haut, mee et ass awer, dass mer et fäerdegbruecht hunn zesummen en Accord ze fannen, ass fir mech en Zeechen, dass wann et wierklech drëms geet zesumme Léisungen ze sichen a Situatiounen, wou et awer kritesch ass a ganz vill Bierger sech d'Fro stellen, wéi geet et muer weider, mer gemeinsam Léisunge fannen, déi zilorientéiert sinn, déi et erlaben eis Wirtschaft net ze schwächen, mee déi et och erlaben déi Leit déi hei schaffen weider attraktiv wëlle schaffen ze kommen an och den Eenzelnen ze hëllefen. Dofir wëll ech och den Sozialpartner hei dofir e ganz, ganz grousse Merci soen a giff direkt der Finanzministesch d'Wuert weiderginn.
Merci, Här Premier. Jo, vu menger Säit och. Ech sinn immens frou iwwert den Accord, dee mer haut hei konnte fannen. Ech mengen, déi Gespréicher, déi mer haut hei haten, déi hu wierklech an enger exzellenter Atmosphär och stattfonnt. Esou Négociatiounen, dat ass dann ëmmer e Kompromëss. A vu mengem Point de vue, an ech mengen, do si mer eis alleguerten eens, ass dat heiten wierklech e ganz gudde Kompromëss. Dëse Paquet En ënnerstëtzt d'Leit, en ënnerstëtzt d'Stéit, en hëlleft den Entreprisen och, ech mengen eis Wirtschaft, an datt déi sech weider och kompetitiv an attraktiv bleift, ass eis extrem wichteg. Mir hu Mesuren am Logement geholl. Mir wëssen, datt mer e Logementsproblem hunn, och dat ass ganz wichteg. Vläicht nach eng Kéier ganz kuerz de Constat, dee mer hei misse maachen, well mir sinn trotzdeem nach a ganz onséchere Zäiten. Mir kënnen glécklecherweis soen, dass mer net méi vu Rezessioun schwätzen. Mir schwätzen net méi vu Stagflation. Mir sinn an engem Szenario, wou trotzdeem mer gesinn, dass mer eng gewësse Croissance hunn, an do si mer natierlech ganz frou dodriwwer. Mir gesinn, dass déi Mesuren, déi mer mat de Solidaritéitspäck I an II geholl hunn, fir d'Leit a fir d'Entreprisen och wierklech gegraff hunn. Wéi de Premier gesot huet, mir hunn déi niddregst Inflatioun an Europa. An ech mengen, dat ass och wierklech, well déi Mesuren, déi mer geholl hunn, och zesumme gegraff hunn. D'Mesuren adresséieren eng Partie wierklech vun den Defien, déi mer an dësem Land hunn. Fir mech ass an deem Ganze wat mer hei gemat hunn, ganz wichteg, dass d'Aide trajectoire, dass mer an där Trajectoire bleiwen, déi mer eis och ginn hunn an der E Koalitioun, Dir wësst, am Koalitiounsaccord steet, datt dat net däerf méi héich wéi 30 Prozent par rapport zum PIB goen. Dat ass mat deem heiten Accord voll a ganz respektéiert. Mir wëllen eis Zukunft net hypothekéieren. Mir bleiwen do drënner, dat ass fir mech ganz wichteg. Déi grouss Mesure, déi mer dann elo hei effektiv geholl hunn, ass d'Barèmesupassung un d'Inflatioun ab 2024, zou an eng hallef Tranche. Komplett Upassung ass net méiglech, dofir ass effektiv kee Sputt. Dat ass a bleift effektiv wouer. Mee mat dëser Mesure a mat dëser Upassung bréngt natierlech ganz kloer Entlaaschtunge fir d'Leit, nohalteg Entlaaschtungen. D'Leit kréie méi Kafkraaft. Et kënnt natierlech och de Betriber zegutt. Dat ass dann eng deelweis Upassung oder Berengegung vun der Inflatioun. An ech mengen, dat ass wierklech eng ganz, ganz wichteg Mesure fir d'Leit an och fir d'Entreprisen. Domadder féiere mer dann och e Steierkredit an fir dëst Joer. Mir kënnen au cours de route vum Joer keng Barèmesupassung maachen. Dofir féiere mer dann e Steierkredit an, dee réckwierkend op den éischte Januar ass. Deen ass dann à hauteur vun zwou Indextranchen, dat kënnt dann och de Leit zegutt, soubal dat an der Chamber gestëmmt ass. Ech mengen, dat ass och eng ganz, ganz wichteg Mesure. Wéi gesot, nein ke, dat ass da réckwierkend op den éischte Januar. Dann féiere mer och en neie Crédit d'impôt climat an. Dat dann ab éischtem Januar 2024. Dat ass dann d'Kompensioun vun der CO2-Steier, haaptsächlech zugutt vun deene méi ënnen op der sozialer Leeder. Och dat ass eng wichteg Mesure. An do hu mer dann elo dann ab nächstem Joer e stand-alone Crédit d'impôt climat. Logement, bon, ech mengen, ech brauch net laang am Detail d'Situatioun ze erklären, mir kennen se alleguerten, déi héich Zënsen an d'Konsequenzen dovunner och fir d'Leit. De Marché ass blockéiert, mir sinn an e bëssen enger negativer Spiral an dofir wor et och wichteg fir d'Partner hei a fir d'Regierung, fir verschidde Mesuren ze huelen, déi do, Hoffentlech wäert en hëllefen. Dat éischt Mesure ass den bëllegen Akt. Do gëtt den Taux dann vun 20.000 op 30.000 eropgesat. Dat hëlleft dann geziilt deene Leit, och haaptsächlech deene jonke Leit, déi sech da wëllen eng Wunneng kafen. Dat gëllt natierlech fir déi eege Wunnengen an net fir d'Investisseuren. Mir wëllen natierlech d'Demande net artificiel hei eropdreiwen. D'Hëllef ass fir déi, déi sech eng eege Wunneng kafe wëllen. Et muss ee bemierken, dass hei de Montant effektiv während 20 Joer net ugepasst ginn ass. Dofir ass dat och eng Mesure, déi eis wichteg ass. Eng zweet Logementsmesure ass dann, wat d'Scholdzënsen ugeet, d'Intérêts hypothécaires. Vue d'Evolutioun effektiv vun den Zënsen gëtt de Plaffong vun den Zënsen, déi een dann ofsetze kann, dee Plaffong vun 2.000 op 3.000 Euro eropgesat. Dat ass also 50 Prozent eropgesat, de Maximum vun deem, wat een hei ofsetze kann. Dës Mesure gëtt dann och retroaktiv op den éischten Éischten zielen. Et kann also op der Steiererklärung fir dëst Joer, also 2023, scho geltend gemaach ginn. Dës ass dann och, wéi gesot, eng direkt Reaktioun op d'Augmentatioun vun den Zënsen a kënnt de Leit, besonnesch deenen, mat Taux variabel dann och zegutt. De Premier huet et scho mentionnéiert, eng drëtt Mesure am Logementsberäich ass dann d'Gestion locative sociale. Den Haaptgrond, datt d'Wunnengspräisser zu Lëtzebuerg esou héich sinn, ass, wéi mer wëssen, d'Offer net grouss genuch ass par rapport zu der Demande. Mir wëllen, datt méi Wunnengen op de Marché kommen. Dofir wëlle mer dat dann och encouragéieren fir Leit, déi dann eben eidelstoend Wunnengen hunn. An hei gëtt dann de Montant vum Revenu locatif vu 50 Prozent op 75 Prozent dann exonéréiert. Eng véiert Mesure, an ech mengen, d'Ministere wäerten dat dann och vläicht nach méi am Detail do drop agoen, op der Fotovoltaik, de Premier hat et och mentionnéiert, hei geet et drëms, déi energetesch Transitioun konkret ze ënnerstëtzen. an ze acceleréieren. Ech mengen, dës Mesure ass wierklech och eng Vereinfachung fir d'Leit, wa mer da vun 10 op 30 Kilowatt dee Fräibetrag dann eropsetzen. Wat dann d'Tripartite-Mesuren ugeet, ech mengen, de Premier huet dat schonn erkläert, D'Energiemesuren, déi mer dann ëm ee Joer weiderféieren, ech mengen, dat ass wierklech extrem wichteg, well de But hei natierlech och ass a bleift, dass mer déi Inflatioun am Grëff behalen a mat där Mesure laut Statec-Berechnungen dann och d'Inflatioun vu 4,8 op 2,8 Prozent kënnen niddreg halen oder erof. bréngen an domadder wär dann och eng Indextranche reportéiert, well déi Mesuren dann eben an deem Sënn och solle gräifen. D'Kompensatioun vum drëtten oder vum Index, deen da soll am Hierscht fale fir d'Entreprisen, dee gëtt dann, déi Mesure leeft dann iwwert d'Mutualitéit vun den Employeuren. Dat ass dee Wee, wat am einfachsten ass, fir dat ze maachen. Mir hunn dann och an der Tripartite decidéiert, dass och fir de Januar nach ee Mount da weider kompenséiert gëtt. An ech mengen, dat ass wierklech am Interêt vun den Entreprisen. Dofir ass dat och ganz wichteg. D'Altersheimer ginn dann och weider ënnerstëtzt, fir d'Energiekäschten am Grëff ze halen. De Premier hat dat och mentionéiert. D'Prime énergie gëtt weider gefouert, dëst an d'nächst Joer. Den Equivalent REVIS an RPGH fir d'Personnes handicapées gëtt dann och weider gefouert, fir dëst an d'nächst Joer. Déi Mesuren, dee Paquet, dat ass natierlech elo alt nees kee bëllege Paquet, mee mir wëllen natierlech hei wierklech konkret awierken, dann am Interêt vun de Leit, am Interêt vun den Entreprisen. Mir schwätzen hei vu ronn Eng hallef Milliard Euro, déi mer dann all Joers an d'Hand huelen, fir dat heiten ze maachen. Fir mech, ech stinn absolut hannert dësem Accord. Mir maachen hei eppes, wat responsabel ass. Mir maachen eppes, wat realistesch ass. Mir maachen eppes, wat solidaresch ass. An ech mengen, dat ass wichteg fir d'Zukunft vun dësem Land. Merci. Très bien.
Madame Vize-Premier, Här Vize-Premier, wëllt Der nach komplettéieren? Jo? Kuerz. Kuerz? Jo. Jo, merci. Ech faasse mech ganz kuerz. Ech mengen, den Detail vun de Mesuren hutt Der héieren. De gréisste Succès a mengen Aen haut den Owend ass, datt mer hei gemeinsam stinn, datt mer et fäerdegbruet hunn an, muss ee soen, ganz schwieregen Zäiten, och wa mer eng, eng liicht Verbesserung gesinn, däerf een net aus den Ae verléieren, datt mer matten an enger ongewëssener Zäit sinn, mat extrem ville Suergen op de Säite vun de Bierger, mä och vun de Betriber, an do ass et u sech dat wat zielt, datt mer zesumme fannen, datt mer kënne raisonnabel diskutéieren, wat mer mat deene Méiglechkeeten, déi mer hunn, am beschte kënne maachen. Dir hutt et héieren, mir hunn hei esouwuel kuerzfristeg Mesurë geholl, fir dem Kafkraaftverloscht entgéint ze wierken, fir d'Inflatioun och weider ze drosselen, Dat ass dat, wat de Succès war vum leschten Accord, dee mer fonnt hunn, wou mer et fäerdegbruet hunn, an enger Situatioun ze sinn, déi awer hiresgläichen an Europa am Moment sicht, an awer och en éischte Schrëtt ze maachen a Richtung vun enger struktureller Reform um Niveau vun de Steieren, eng Upassung, déi eben der kaler Progressioun entgéintwierkt, déi längst iwwerfälleg ass. Och do hu mer et fäerdegbruet, en Accord ze fannen, ouni awer d'Zukunft ze vill ze kompromettéieren. Mir sinn an engem Wahljoer, dat wësse mer alleguerten, an do soll een och schonn Spillraum halen, fir dat wat laangfristeg gefuerdert ass, fir d'Steieren unzepassen, och iergendwou kënnen sozial gerecht ze maachen. Hei hu mer et fäerdeg bruet Schrëtt ze huelen, zesummen alleguerten, och struktureller Aart, déi direkt wäerten de Leit entgéint kommen, awer och de. Betriber déi néideg Previsibilitéit ginn, déi se brauchen. Dat ass dat, wat hei zielt. Et ass e ganz vilfältege Paquet an ech géif virun allem gären Merci soe fir déi ganz konstruktiv Verhandlungen, déi gelaf sinn. Dat ass eppes, wat ech ëmmer erëm kann ënnersträichen, wéi gutt dass dat funktionéiert. An ech denken, dat ass dat, wat d'Leit sech vun eis erwaarden. Et ass eis Pflicht, dass mer eis seriö zesummesetzen, eis Käpp zesummestrecken an eppes schnüren, wat Kapp a Fouss huet. Esou hunn ech Merci.
Jo, Merci och vu menger Säit un all déi, déi hei konstruktiv matgeschafft hunn, well mir hunn et fäerdegbruecht, géing ech soen, hei an engem Akt vun enger nationaler Solidaritéit an enger ganz schwiereger Situatioun derfir ze suergen, datt Lëtzebuerg elo gutt opgestallt ass, datt d'Leit, an hirer Kafkraaft gestäerkt ginn, datt d'Betriber Previsibilitéit kréien an ech wëll virun allem op eng, zwou Mesuren agoen, e bëssen och fir dat ze ënnersträichen, well ech mengen, déi Dimensioun vläicht nach net esou kloer ass, wat verschidde Saache bedeiten. An ech wëll ufänke mat deem Präisdeckel, well dat seet sech esou einfach, e Präisdeckel op sämtlechen Energieformen, deen et am Moment jo gëtt, dee war jo virgesi bis Enn 2023, datt dee soll lafen. Mee dat, wat sech do esou einfach seet, huet derzou gefouert, an dat kënnt Der mat den Nopeschlänner all vergläichen, net nëmmen, datt d'Inflatioun niddereg bliwwen ass zu Lëtzebuerg, mee datt mir hei zu Lëtzebuerg insgesamt fir d'Ekonomie, fir haaptsächlech d'Haushalter, vill manner sozial Problemer mat Sécherheet kritt hunn, wéi dat an anere Länner an Europa de Fall ass. Well natierlech de Fait, datt mer dat decidéiert haten bei der leschter Tripartite, dat derzou gefouert huet, datt mer Rou hunn an datt mer effektiv eng extrem sozial Stabilitéit doduerjer erreecht hunn. A wa mer dat natierlech fir d'ganzt Joer 24 verlängeren, wëssend, datt mer nach ëmmer an enger Situatioun vun Onsécherheet sinn, wou mer jo net wëssen, wéi déi ganz Energiepräisser sech entwéckelen, well dat jo immens vill vun de Weltmarchéen ofhänkt, vu Konfliktsituatiounen, déi mer an der Welt hunn, da mengen ech, doraus geet ervir, datt mer hei en Instrument verlängert hunn, wat Lëtzebuerg wierklech eng extrem Stabilitéit gëtt, eng Previsibilitéit gëtt an eis e gutt soziaalt Fundament gëtt. Et huet awer och zur Conclusioun, datt mer duerch de Fait, datt mer dat maachen, natierlech der Transition écologique eng vill besser Perspektiv ginn ewéi an anere Länner. Well wann Der nämlech kuckt, wat mer elo hei maachen, datt mer nämlech d'elektresch Präisser zum Beispill stabiliséieren, da gi mer jo e Signal, datt fir dëst Joer a fir d'nächst Joer déi Leit, déi zum Beispill decidéieren, an hiren Haiser Saachen ze maachen, zum Beispill um Niveau vun hirem Heizsystem an iwwerzeschwenken op e méi en nohaltegen Heizsystem zum Beispill, datt en déi sech fir dëst Joer a fir d'nächst Joer net grauch brauche grouss Suergen ze maachen, datt se eng grouss Stabilitéit hunn op de Präisser. An dat ass extrem wichteg. Natierlech, fir datt mer d'Leit weider uspornen, datt d'Leit och déi Garantien hunn. Dat huet awer och e groussen Impakt op eis Ekonomie. Mä wann ech dat soen, da weess ech, datt, da soen ech dat, well ech de Moment weess, datt an der Baubranche, an der Handwierksbranche d'Demande richteg explodéiert ass an deene Beräicher, datt d'Leit ufänke richteg matzemaachen, datt d'Handwierk an d'Betriber an d'Baubranche och dovunner profitéiert. An domadder gi mer natierlech och Duerch de Fait, datt mer dat dote maachen, eng ganz grouss Garantie, datt an dem, an der Baubranche, am Handwierk, an deene Beräicher, wou dat dote muss, kënnt installéiert ginn, datt mer déi déi nächst zwee Joer gutt kënnen schaffen. Also e wichtegt Instrument, niewent natierlech allen aneren, déi mer geschafen hu fir d'Kafkraaft ze stäerken. An da sinn ech natierlech frou, datt d'Finanzministesch elo konnt ukënnegen, All déi Mesuren, déi mer huelen am Beräich vum Logement, well natierlech, ech sinn iwwerzeegt, mäin Kolleg Henri Kox kuckt eis hei no, deen ass, deem gluckst d'Häerz, well dat ass genau dat, wat e versprach huet um sengem Dësch, deen e gehat op senger Assise Logement, déi en elo rezenterweis hat. An d'Regierung huet hei mat de Sozialpartner zesummen elo all deem Rechnung gedroen, wat hien och versprach huet do. Ech mengen, dat freet net nëmmen hie, mä et freet virun allem déi Leit, déi dovunner wäerte profitéieren an der Zukunft dovunner. An dann nach ee leschte Saz zur CO2-Steier an zu der Kompensatioun. Dat, wat mer hei gemat hunn, dat ass a sech näischt Neits, well mir hunn dat jo décidéiert gehat deemools, wéi mer d'CO2-Steier agefouert hunn, datt 50 Prozent vun de Recettë vun där Steier missten obligatoresch genotzt gi fir deenen ënneschte op der Lounskala deenen Leit deenen et manner gutt geet, fir datt déi déi Suen och zréckkréien, datt deene gehollef gëtt. Dat hu mer gemat, wéi mer et agefouert hunn an der éischter Phas, dat ass bei der zweeter Phas gemat ginn an dat ass och dëst Joer dran. Dat ass verschafft an deem Crédit énergie, deen et haut scho gëtt, deen elo awer am Abrëll ausleeft, mee de Montant deen do dran ass, deen ass esou héich, datt d'ganzt Joer ofgedeckt ass. Mee fir datt mer eng besser Visibilitéit nach dovu kréien, wäert d'nächst Joer am Budget dat en separate Kredit ginn. An dat ass och wichteg fir an Zukunft, wann eng next Regierung weider Schrëtt wëllt héi wëllt maachen, datt jiddweree kann novollzéien, ëmmer erëm kucke goen a kontrolléiere goen, ob d'Regierung och hiert Verspriechen hält, datt 50 Prozent vun deene Recetten, déi do erakommen, musse fir sozial Zweckter ëmverdeelt ginn. Dann just nach ee leschte Saz iwwert déi méi kleng Mesure, iwwert d'Fotovoltaik an den Aspeisetariff. Dat kléngt alles wéineg, mee et muss een awer wëssen, dat ass awer en Usporn. Et ass en Usporn, ganz sécher och, fir datt déi Leit, déi dee Schratt gemat hunn, anerer dozou iwwerzeegt kréien, deen och nach ze maachen. Duerfir, ënn dem Stréch kann een och soen, hei hu mer gutt geschafft an insgesamt hu mer e ganz gudde Pak geschnürt. Merci. Très bien, merci.
D'Sozialpartner, wie wëll ufänken? Ech maachen der och ganz kuerz, ganz, ganz kuerz, versprach. An ech zielen och keng Mesure méi op. Nee, ech soen Iech e grouse Merci fir Är Präsenz nach an Är Gedold och dee ganze laangen Dag. Dat ass eis jo och wichteg, dass mer kënne matdeelen, firwat mer, firwat mer Accorde fannen a wat déi Prémisse sinn, déi dann elo fir meng Organisatioun sinn, déi erfëllt gi sinn a firwat mer dann kënne soen, mir deelen deen Accord. Ech wëll awer virausschécken, dass mer natierlech, an dat gëllt och fir d'Kollegen, nach bei eis Gremie ginn, de prinzipiellen Accord huelen e Méinden. Awer mir hunn e Projet d'accord virleien. Dräi Prämisse ware fir eis erfëllt. Dat Éischt, an dat huet de Premierminister direkt am Ufank gesot, dat war, dat war wichteg, do iwwerraschen ech Iech elo net, den Index spillt erëm normal, och 2024, dat war fir eis natierlech e ganz grouse Succès, dass hei an engem Accord dräi Parteien sech bekennen dozou, dass den Indexmechanismus och am Joer 24 normal spillt an dass mer e bësse Rou kréien, wann alles gutt leeft op deem Punkt, bis 2025. An dat ass eng vun eise ganz wichtige Fuerderungen, déi erfëllt war. Zweet grouss Fuerderung, dat sinn d'Energiehëllefen. Do ass jo méi wéi e Phasing out. Mir si carrément bei enger Verlängerung ëm e ganzt Joer. Dat ass gutt, Dat erfëllt och dat, wat mir am Fong och d'lescht Joer an der Tripartite ëmmer gesot hunn, Et hëlleft de Leit, et bremst d'Inflatioun of. An dat ass och e Succès vun dësen Diskussiounen. An deen drëtte Punkt ass déi Diskussioun ronderëm de Barème. Jo, do wësst Der, mir haten d'Adaptatioun vum Steierbarème un d'Inflatioun gefuerdert. An haut de Moien War mol nach net ganz sécher, ob et op der Tagesordnung wier. Dat heescht, mir hunn hei och e Succès, Mir hunn en Ufank vun där Adaptatioun un de Steierbarème, dee elo do ass. Dat war ganz, ganz laang Joren net de Fall a mir hunn ëmmer vill dofir gestridden. An dass och dank dem Drock vun de Gewerkschafte muss ee soen, dass mer hei en Ufank vun der Ajustement vum Barème kritt hunn. Ech muss soen, och ganz éierlech, et bleift nach vill ze man. Mir hunn dat och an der Diskussioun gesot, well dass mer eis net wäerte ginn. Dat heescht, mir bleiwen do hannendrun. Mir wäerte weider streiden. Et ass nach vill Nachholbedarf. A mir bedauern och leider, dass et net zu engem Automatismus vun där Upassung vum Barème komm ass, dass et do politesch de Wëllen net do war, fir virun de Wahlen an enger zukünfteger Steierreform deen Automatismus dranzemaachen. Mee dat wäert jo da sécher eng vun eise Fuerderunge bleiwen, an si bleiwen op der Tagesordnung, loossen ech emol esou soen. Op jidde Fall an deem Kontext, an deem mer eis befannen, dee ganz schwierig ass, hu mir en Accord, deen d'Kafkraaft weider stäerkt, deen näischt dran huet, wat d'Leit, wat de Leit iergendwéi wéideet, deen eng gutt, eng ganz Rei vu ganz gudde Mesuren, déi ech net méi opzielen, beinhalt. An duerfir wäerte mir eise Gremien och noleeën, dee Wee do matzegoen. Ech soen Iech Merci.
Merci. Mir hunn e Resultat vun der Tripartite haut virleie wat en ligne ass mat deenen Accorden, déi mer d'lescht Joer am Mäerz geholl hunn an och am September vum leschte Joer. Mir hunn ëmmer erëm Léisunge vis-à-vis vun de Situatioune fonnt, mä sinn, an dat ass schonn e puermol gesot ginn, an enger Schlëmmer Kris, wahrscheinlech der schlëmmster Kris insgesamt gesinn an de leschten 3 Joer, duerch déi Lëtzebuerg gaangen ass zënter laangem. Ech wëll direkt hei soen, dass den LCGB dat hei als e gudden Accord gesäit, dee mir och nächst Woch, Méinden, eise Gremie wäerte virleeën. Niewent deene Mesuren am Logement ass natierlech besonnesch den Energiepräisdeckel Bis den 31 Dezember 2024 steen u sech déi Verlängerung. Dat bréngt eng dat bréngt an enger imprevisibeler Situatioun eng grouss Previsibilitéit fir d'Leit, déi hei am Land mussen ënnert deene Konditioune liewen. Mir kréien d'Inflatioun erëm gedeckelt. Dat ass den eenzegen Deckel, wou mer u sech frou sinn, dass mer e kréien, wann ech dat esou dierf soen. A mir hunn an dësem Accord kloergestallt, dass den dass eisen Indexsystem ofgeséchert ass a voll Ka spillen. Mir kréien strukturell Verbesserungen am Steierbarème, déi op den éischte Januar 2024 a Kraaft trieden, an der Héicht vun 2,5 Indextranchen, déi dann adaptéiert ginn. A mir hu fir dëst Joer e Crédit d'impôt an der Héicht vun zwou Indextranchen, deen u sech dëser Adaptatioun dann entsprécht an deen direkt de Leit dann zegutt kënnt. Niewent. Eng Rei vun anere Mesuren, déi elo scho genannt gi sinn, wéi de Crédit d'impôt CO2, wëll ech u sech soen, dass d'Prioritéite fir den LCGB an dëser Tripartite erreecht sinn. Dat ass d'Kafkraaft vun de Leit stäerken an duerch déi Hëllefen, déi och a Richtung vu Betriber, vun de Betriber ginn, d'Existenzen, d'Aarbechtsplazen ofsécheren. Ech wëll domat ophalen, dass ech haut soen, dass mer haut eisem Premier konnte felicitéiere fir seng 50 Joer. Ech hu mer och no enke villmools Merci fir Son Engagement wëll soen an eisen Tripartitsmodell. Deen ass e bësse méi jonk wéi eise Premier an ech mengen dat, wat een awer ka soen, dee Modell ass schonn e puermol doutgesot ginn. A wann ech déi lescht zwee Joer kucken, da stellen ech fest, datt Lëtzebuerg duerch dës Krise bis elo komm ass, andeems mer gutt Léisunge fonnt hunn. An dat gëtt heiansdo vergiess, och andeem mer de soziale Fridden an enger schwiereger Zäit konnten ofsécheren, dat ass e Kollateraleffekt vun dëser Tripartite an dat gëtt heiansdo vergiess an dat ass u sech och net onwichtig fir d'Leit, déi hei am Land liewen a schaffen. Villmools merci. Merci, Här Thillen.
Här Wollef. Jo, ech hunn erëm einfach, ech kommen als Leschten, et ass schonn erëm alles, alles gesot. Ech wiederhuelen da just, awer net ganz vill. Jo, mir liewen natierlech an enger ganz spezieller Zäit. Dat ass ganz kloer. Mir hunn et och fäerdeg bruet, dës Kéier als dräi Gewerkschaften eng Fuerderung ze stellen, keng 36. Ech mengen, déi Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun, dat ass eppes, wat eis ganz wichtig ass. Déi Upassung, déi kënnt jo elo, souwäit wéi ech virdru verstanen hunn, sinn dat 6,16 Prozent, also iwwer 6 Prozent, déi den éischte Januar d'nächst Joer 24 kommen. Dëst Joer natierlech déi Steierkreditter. Wat eis och ganz wichteg war, ass natierlech och, datt Dir d'Festschreiwe vum Index fir d'Joer 24, datt dat och erëm normal da soll funktionéieren, dat ass fir eis och vu ganz grousser Wichtegkeet. An och déi aner Mesuren, déi natierlech hei mat dra sinn, notamment natierlech och déi Gas-Energiepräisdeckelung bis Enn 24, dat gëtt de Leit natierlech eng Previsibilitéit, déi ganz wichteg ass. Ech wëll och nach eng Kéier soen, datt mir als CGFP eis Binden wäerten treffen an dann och do natierlech eng Décisioun heiriwwer wäerten huelen. Selbstverständlech vertriede mer dat, wat mer haut praktesch jo elo ofgemaach hunn, wäerte mer dat och positiv vertrieden. Merci. Merci.
Här Reckinger. Merci fir Är Gedold och.
Villmools Merci. Jo, och fir d'Patronat gëllt, dass mer deen, dat heiten, déi Tripartitsresultater unhuelen a begréissen. De Constat, dee mer als Betriber hunn, ass, deen, datt mer zanter der leschter Tripartite awer ëmmer méi an eng ganz schwéier Kris gerutscht sinn. Ech mengen, dat ass déi schwéierste Kris, déi mer hunn zanter Joerzingten. Se ass e Sträppche méi schwéier wéi d'Finanzkris 2009. An mir hunn hei, fir eis war et hei immens wichteg, datt mer, datt mer, d'Inflatioun hei zu Lëtzebuerg bremse kënnen. Mär hu fir d'Leit d'lescht Joer am September decidéiert, ee Plafonnement vun den Energiepräisser ze maachen. Dat ass bei de Leit ukomm, dat huet och gutt funktionéiert. Bei de Betriber huet dee Plafonnement huet dee. Dee war jo net fir déi virgesinn. Do gouf et eet Energien an do ass gesi ginn, dass déi awer haaptsächlech fir ganz grouss Betriber do waren an net fir Kleng a Mëttelbetriber ukomm sinn. Dat heescht, de Betrib huet net nëmme seng normal Inflatioun vu senge Präisser, déi en akeeft, gehat, mee en hat och d'Energiepräisser nach eng Kéier ze supportéieren an huet dann an 23 zwou Indextranchen an e Mindestlounerhéijung ze supportéiere gehat, wat, enorm schwéier gëtt fir d'Betriber, fir dat ze stemmen. An do war et wichteg, dass mer hei an dësem Kader dorobber agaange sinn, an alleguerten déi Betriber, déi international ënnerwee sinn, sinn an engem internationalen Ëmfeld, deen och immens schwéier ass. An do ass et och wichteg, deenen eng Previsibilitéit ze ginn, do ze kucken hir Kompetitivitéit ze stäerken, fir déi Attraktivitéit vu Lëtzebuerg op dem internationale Plang awer ze stäerken. Inflatioun bekämpfen, ech mengen dat hu mer hei fäerdeg bruet, mä dat heescht nämlech, datt mer duerch dee Präisdeckel, doduerch datt mer vu 4,2 op 2,8 Prozent Inflatioun erofkommen an op 24, datt mer, Indextranchen verréckelen. Mär hunn elo eng Previsibilitéit, eng Garantie, dass mer aacht, néng Méint tëschent Indextranche kënne garantéieren. Dat ass éischtens emol wichteg, dass mer d'Previsibilitéit hunn. Zweetens ass et wichteg, no bausse kënnen ze bréngen, international erëm eng Kéier do kënnen ze soen, dass mer op enger Plaz sinn hei zu Lëtzebuerg, wou e seng Käschte ka plangen. An dofir ass et gutt, dass mer dat gemeet hunn. An dofir ënnerstëtze mir deen heiten Accord och. Voilà, dat war et. Merci.
Dat wor elo spannend. Jiddwereen huet geduecht, Wat kënnt elo nach? Just ganz kuerz, fir op eng kleng Reaktioun. Dir wësst, dass am Oktober Wale sinn. Dowéinst, Dës Regierung kann och net Saachen engagéieren, déi dépasséiere géif an am Fong déi nächst Regierung iwwerhaapt guer kee Sputt méi looss fir iergend eppes kënnen ze maachen. Dowéinst ass si verschidde Revendicatiounen och vun dëser Regierung, vun dëser Majoritéit, 7 oder 8 Méint virun de Wahlen, irresponsabel geweecht, wa mer déi giffen huelen, well mir giffen am Fong déi nächst Regierung d'Marge de manoeuvre schonn ganz, ganz kleng maachen. Voilà. Si froen.

Nach eng Fro?
Wann net, da soen ech iech alleguerte Merci a bis d'nächst.